Eno ɖa mi da ɖe miwo hã mi le gbea dzi aɖi. Mm. Mi gblɔ ne ŋutsua be yewo be dzesi wo de miakpɔe kple ŋku. Teti. Teti. Eya ama ku vɔ mi va be mia eh, zuglokɔƒe abɛsin.

Menye ya ko Ghana la ko vɔ. O be wo te nya. Eye wo me tɔ li. Wo li za. Ta o le gbɔ nye kɔƒe ame ko ta. Eh. Bare gbe a ye hana ba ko. Anyi gba ye nye ma li ko keke yi. Yo papa. Anyi gba ma kata kata. Ma ti wo. Papa ka Ghana de nya tɔ nya li na lo. O ya de fwa na ma tu fwa re menye o kɔkɔ ko ya. O. Ah ka to be. Tadi. Na ga va wo de. Na ma juro kpolo rova. Evo. Ke.

Daniel. Aƒetɔ nye ama ɖe nenema. Mese ŋkɔ ma kpɔ le. Obe ye Abesen Daniel. Zuklo kɔfɛ ya lo. Zuklo atɔgbi nye lo. Abesen Daniel. Ta ekplɔ be kpɔ.

Eno ɖa mi da ɖe mi hã mi le gbea dzia li. Mi gblɔ ne ŋutsua be yewo be dzesi wo de mi akpɔe kple ŋku. Teti. Teti. Eya ama ku vɔ mi va be mi a sukulu kɔkɔ abɛsin. Ɖo nya ɖo ble we. Ebe ble. Ta ɛ mi kplɔ yi ɖe ametsitsia mi a kpetsi goma fi ma ɖe.

amedzro miawoe zɔ mia ƒemetɔ mia fofo kple mia da yo miawoe zɔ kapito tɔɖia miagbɔ yafa miawo mɔdzi wotɔ ɖia míafɔ vɔ ɖeke dzi míele o míekpli lɔlɔ nyui tso agbanastɔ gbɔna Ne míekpɔ amedzro ya wova tu mí viwo le Abɛsin dzi. Ya mígblɔ na wo be o, ne mínya Abɛsin ɖeke le dua me o, ke míakplɔ kɔ yi ɖe dumegã gbɔ. Ye míekplɔ kɔ yi ɖe dumegã gbɔ. Ye dumegã be yemede dzesi o. Ta míekplɔ kɔ yi ɖe afi yi ke woatɔ woate yi. Ye na míekplɔ va afi ya be wohã nate de dzesi wo na. Ye woafɔ dzi ke míele loo. Eyo, míawoe zɔ. Yoo, woe wɔ dɔ hã. Yoo. Ah, miawoe ele ma ame ame di ma. Mekui. Ke miaƒe mɔdzi ma nie ɖi. Mile Abɛsin, Tania di. Abɛsin.

Yehowa gblɔe ɖe gbetɔ, mele aƒeme fia. Míayɔ wo va. Ko woko nya vevi aɖe vɛ. Mebe nye nya ɖekae mese go. Ele be woxana asi. Kpɔ be susu ka míawɔ tso ŋuti hã. Eta míeva ɖo. Ta nya le wo gbɔ. Ao ɖe, ɖe nya ne tɔgbi wa. Papa, eɖe ku, ŋkɔ nye nye sena. Ele be nye hã mele gea. Edo go aƒetɔ viɖe. Ŋkɔe nye Daniel Abison. Ale be nye kple mi va nɔ yiyim ko efu va. Vɔa meva dzi le aƒea me ŋu nye mekpɔ mɔ ale be meɖiɖi va danye gbɔ le aƒe be wòakpe ɖe ŋunye kpɔ be mate ŋu akpɔea. Ese gbe. Mm. Ke enya ya ƒe afika ye ke nya fifia. Eka o. Eka o. Eka o. Enya maka o. Enya ya nya woe. Abe sia dziwo ŋka agbe kɔ ŋka. Mawu tɔ. Mawu tɔ. Ye be trɔ ŋkɔ le gbedzi. Megblɔ kakaka nɔvinye gbe. Mlae. Ŋkɔ o. Ŋkɔ ya tsɔ ma va le dua me fiya. Eɖe funa. Daniel. Daniel Abenson, me, me, egɔme ɖe. Mègana ŋkɔ Mawu tɔa nebu kplɔ. Míaƒe vegbeme ŋkɔe. Míade ŋkɔe. Ne kɔ Daniela, meɖe vo ɖe. Daniel Mawu tɔ agbe ko. Mevɔa? Mefu se nyɔ yɔna nɔa? Ye ko yɔna na. Vegbɔnkɔ ɖe. Vegbɔnkɔ ɖe. Gbenyo. eyi tɔ ye dzima gbenyu wòtsɔ ne mi ahanu ŋkɔ sese wònye gbenyu kpatsi baba li ŋkɔa ye ma megana ŋkɔ mawu tɔ ane bu kplɔ míaƒe ʋegbe me ŋkɔe míade ŋkɔe ne kɔ daniel la meɖe vo ɖe daniel mawu tɔ agbeko mevɔa Enyo ŋu ta abe esi aɖe ya ɖa. Ekpɔ nya ma, enya ma le gblɔ ya. Mhm. Mhm. Mhm. Egblɔ nya. Ekpɔ gblɔ nya fia be nyemedzi be aga ya kpɔ wa. Mhm. Nya fi me le fia enye vem be wokɔ ʋegbe ŋkɔ da ɖe dzi nye. Enye vem be wokɔ ʋegbe ŋkɔ da ɖe dzi. Ta nya nye be susu me nye be medzi be ʋegbe ŋkɔ ne tso le dzi nye. Mhm. Ta nye be ne ʋegbe ŋkɔ tso ne wa be ayɔ Mawu tɔ ne ŋkɔa ezu Daniel.

Ele godi me ne. Ɛhɛn. Yesu tsoe ya. Kpe ɖa. Mawu tɔ ya ma. Edi ya va yi tɔ ŋkɔ gɛme be de awu. Aƒe mi tso. Ee, mɛ Mawu tɔ ya. Mawu tɔ ya ma. Yele ma. Mawu tɔ ya ma. Ɔ. Ɔ afɔ fonu. Ale nɔ gɛ na kpɔ gbɔ. Yeta mi va ɖo. Ah, eviwo fo nu na wòye. Menye vi fa nya o lo, ele be nanɔ nu kom fia kaka ablibɔ ke. Ɖeviawo ɖe ɖe hã ɖe ha. Kom fia kaka adze ŋa. Srɔ̃wɛ. Mi le abesi Daniel di. Agbesi. Abesi.

Meku. Mm. Meku. Meku o la. Amedzroe wova. Ee. Be yewo la abesi ŋdi. Mm. Abesi na ha wobeku. Mekue. Awo. Meku.

Èkpɔ ma? Ne mi le gea fima koa, mi me ga bu na ma ɖeke ɖeke ɖeke o. Fuse nia tɔ ha la fia, ne nɔnɔ me ma ke dzi le bu kaka, e ɖo kpɔ ba tsi kɔ bɛ me fia bɔ ya. Awolo, me yi nya ma me kɔ ba tsi. Ɖevio dada. Me yi nya ma yi me kɔ ba tsi. Ɖevio dada ɖe, va se nya nya ya ɖe nura. Eh, fie ne va tsi. Awo ɖe, aƒenɔ, efudola, eƒoe.

Nya kae? Ye nu kae mewɔ ya, Allah? Hmm. Vinyewo, migagbɔ o. Migava aƒe o. Si gbeɖea, eyawo katã enye ŋutɔ wɔmee mele. Amedzroe wova. Ebe agbe si dim wole Daniel si gbe ɖe agbe koe. Ame kpetikpetikpeti etɔ̃ meku tɔgbuiyɔvi. Nye aƒetɔ.

Ee, meɖo ŋku dzi. Ka, eh, kapito kplɔ va aƒea me. Ee. Emie gblɔ ɖo be mi ma ɖeke mele afi ya nene ma. Ee, viwo mawu tɔe. Ao, ao, ao.